Ýyldyzlarymyz bu günler näme edýärler? Abadan we sapar Aşgabat agşamlarynda. Dur şaýsyny kes. Sen de güna. Eý çykartmaýa-da şu gepleşigi. Sungat älemine täze gelen ýyldyz Hemmesi we ondan hem köpüsi az wagtdan ýegişlenme sowgadynda. Her hepdäniň reňkli täzeliklerini özünde jemleýän ýekşenbe sowgadynyň adyndan ähliňize salam! Ýaýlymyň başynda sungat älemindäki täzelikler bilen gysgaça tanyş bolalyň. Sungat älemi ýene reňkli hepdäni yza galdyrdy. Geçen hepde sungat äleminde näme täzelikler bolduka? Reňkli hepdämize öz reňklerini goşan Öwezowlar bilen başlaýar. Myrat we Bilbilden yzymdan gal! Diýme sen söýeýin maňa gyzygy ýok diýme men

Gel mama setem Benim mama pop Var mene senyoritam Son kunal Can sen mama setem Taryhyň ýyldyzlary ýene bir sahnada! ABM-den

Geçen günlerimizde geljekki täze ýyldyzlarymyzdan biri boljak ýaş aýdymçy Azimiň ilkinji klipiniň backstejine myhman bolduk we gyzykly pursatlary şekile geçirdik. Ýaş ýyldyzymyzyň ejesi, elbetde, Miwe Gummanowa. Klipden soňra sahna arkasyna şeýle söhbetdeşlik gurnadyk, Bu günler näme täzelik edýäňiz? Ine görşüňiz ýaly biz oglum Azim şu gün ilkinji aýdymyny Söhbet Rozyýew bilen klibini bolsa Şatlyk Sopyýew bilen düşürip başladyk. Nesip bolsa diňleýjileriň göwnünden turar Azimjanyň sesi diýip umyt edýäs. Galanam nesibe we şans. Iň gorkýan haýwanyňyz näme? Möjek. Möjek. Ýylan, möý, şonda. Aa, bu has gorkunç eken-ä. A siz möjekden gorkaňzokmy? Ýok. Aha, erkek oglan-a. Ýyldyzyňyz näme? Men skorpion. Men terezi. A siz goroskoplara ynanýaňyzmy? Ýok. Men ynanýan. Ynanýan. Terezi şol, hä? Käwagta gowy häsiýeti. Käwagtam tanar ýaly däl-le az. Siziň pikiriňizçe, ýyldyz bolmagyň näçe göterimize ähmiýet? We näçe göterim nesibe. Esasy ýyldyz bolmakda togsan dokuz prosent zähmet diýen. Sebäbi zähmet çekseň ýa garyn rehnet diýýärler a. Şu wagt bir alyp ýatan talandyň bolmasada zähmedi bilen ýyldyz bolup ýören aýdymçylar gaty kän. Köpimiz bilýäs ony. Şoň üçinem zähmet çekmeli. Miwe Gummanowa bu sözleri kime diýdikä? Haýsy käri asla başarmazdym diýýäňiz? Aý ussaçylyk ýaýmy? Men dogtor bolup bilmen. Sebäbi ýüregim gaty ýuka, gan görsemem duran ýerim. Şoň üçinem dogtor bolup bilmen. Google-a soňky göz eden zadyňyz? Dogrymy aýdaýynmy? Aýdaýsamyka şatlyk. Şu gün iň soňky gözleden zadym düýş ýorgutlary. Ýöne o düýşi aýtmaýyn. Bir gowy düýş gördüm şoň ýorgudyna seretdim. Men iPhone on bäş haçan çykýa diýip göz etdim iň soňky gezek. Şu wagyt ýadyňyza düşen islendik bir aýdymdan bir bent ýerine ýetirip bilersiňizmi? Täze bir aýdym işledim. Sözi sazy özümiňki. Sesini ýazsak, klibine-de başlapys. Şondan bölejik aýdyp beräýiň.

Ýaňky bulam tereziliginden ýaňy aýtdym-a, belläp geçdim-ä. Mende özümde halamaýan zadym bar-a, bir zat şu bir iş etjek bolsam ýa bir, naprimer, aýdaly, aýdym aýtjak bolsam, şul aýdymy aýtmalymy, aýtmaly dälmi diýip halap halamazlykda kän pikir edýän. Iň halamaýan häsiýetimem şol. Şoň üçinem şo uzoga çekýär. Ogluňyzy bir söz bilen aýdyp bilersiňizmi? Aýtmaly bolsam men mydama-da diýýän ony. Türklerde diýýärler-dä, türkmençesinem häzir özüňiz perewod edäýmeseňiz, ilk göz agrym diýen. Sebäbi ilkinji, birinji oglum-da. Her wagtam dik geçýän ilk göz agrym diýip. A siz ejeňize bir sözüni aýdyp bilersiňizmi? Ejem, men biror söz bilen aýtjak bolsam, bir söz bilen aýdyp bolanok. Şu durmuşa höweslenen adam şeý diýip aýdaýyp. Iň gowy görýän aktýoryňyz kim? Iň gowy görýän aktýorym. Edil şu wagtky wagtda. Çagtaý Ulusoý. Çagtaý Ulusoýmy? Waý, men kimi gowy görýärkä? Men diňe birini gowy göremok. Meni täsir galdyryp, aglady bilýän aktýorlaryň barynam gowy görýän. Mysal üçin, iň soňky gezek haýsy aktýor aglatdy? Haýsy aktýor? Mert Ramazan Demir. Hawa, Mert Ramazan Demir. Şol oglanyň Edil hakykatda durmuşda ýaşaýan ýaly oýnanyşy. Geçen günlerimizde Abadan Halmedowa we Sapar Saparowa Aşgabat seýilgähinde şeýle gabat geldik. Ýyldyzlarymyza bile pursatlaryny jübütli soraglarymyzdan bermek isledik we şeýle söhbetdeşlik gurnadyk. Haýsyňyz ir turýaňyz? Men. Ay bolýa şu diýä ellänni. Ýok, on çyndanam men ir turýan. Ay ýer wagt ergeli. Ke wagtçyk 2-3 gezek ir turandyr, tak. Ertirlik naharyny haýsyňyz taýýarlaýaňyz? Конечно, men. Ýa bu taýynda ona. Men bara durmuşa çykanym bäri şuň kuhnýa girip bir zat bişirenini görmedim, çynymy aýtsam. Hiç hili ýagdaýda, tak što arkaýyn sto prosent. Aýdyňyz köp pul sowýaňyz. Bol. Awa. Men men diňe gazanýan. Ýöne bu da sowýa. Ýöne men kiçe ýokdur lan. Şul kän sowýa. Men kän. Aýdyňyz daşarda köp gezegin. Men. Awa. Näme şu erkek adamlaryň edýän zatda. Men çagalar bilen da ýogsa menem galyşmazdym. Gyzykly bolanokmy? Telefony haýsyňyz köp ulanýaňyz? Evde ikimizem telefondan Bol. muka diýen. Ýöne hawa ýo men. Haýsyňyz köp maşyn sürýäňiz? Eý men wagşy süremok. Sürüp bilenok maşyn. Aha. Bu bara öwren diýä, menem öwrenjek däl diýen. Sen meni gatnat diýen. Gowy gör, dogry aýdýan gerek.

Çaga şu wagt kiçi-dä paka, bul köpüräk iýýä. Meni görensiňiz-ä soňky döwür näme porlunyny. Ýöne, hä-ä, aslynda bul kän iýýä. Soragynda porsiýalary uly. Ýöne, bulam kän iýýä. Ýöne. Haýsyňyz giç ýatýaňyz? Ine. Men. Wapşe gije ýatanogam käwagt. Men gije ýatamok-da, muň aladasyny edýän-dä. Aw, men aladat geçýämişin. Käwagt men turýan-da, daň üç-dörtlerde sen näme işläp ýörsüň diýsem, şu şo ýörendir, bir zatlar edip ýa telewizor görýär. Men giç ýatýan. Gepiň gysga ýeri men. Giç ýatanok-da, ir ýatýar, irden ýatýar. Daňdan ur, ir. Giç men wapşe ýatanok. Haýsyňyz beýlekiňizi has gowy tanaýaňyz? Ýöne seret, Adam üç ýylda tanap bolýar diýýär-ä. Biz eýýäm dört ýyl geçdi-de, bäş ýyl boldy. Kimem tanaýar bizi, kim näli bilýär. Onda, mysal üçin, Abadanyň iň gowy görýän naharyny aýdyp bilersiňmi? O bakja önümlerden duhowka salyp edilýär-ä, näme diýilýär? Ýok-how! Bilmediň sen şony ýöne. Men balyk gowy görýän aslynda. Balyk, siz ony näme?

Ikimizem biri-birimizi gowy görýäris. Onda biriňiziň halap, beýlekiňiziň halamadyk zady bolýamy? Eý, baha-da öýdýän şo. Näme? Menina men, meselem, şuň bir zadyny halamok, hä, gije ýatanok. Men şony halamok. Meselem, men isleýän, gije wagtynda ýatylsyn, irden wagtynda turulsyn. Men şony isleýän. Ýöne bu Neme-dä, toýdan soň kellämde zat etýär diýýär, gulagymda ses bar diýýär-de, ýatanok. Hawa, käwagt ol Eý, muň gitmedik wagtlary menem özümem gidýän daşyndan. diýýä, hawa. Şonda. Toýa menden kän gidýä. Ýöne bile gitsek bolam ýatanokla gije. Haýsyňyz köp sowgat alýaňyz? Men. Hawa. Hemme zady men edýän, bul iş zadyny edena. Şeý diýýä. Ýok, öýüň işlerini Öýüň işlerini bul edýär. Bot iýmin nädip boldy? Da ýaly maşgala öýüň işinedir, çaga sereder. Ýaňky gülälýär zat. Öýüň işini ederin. Jemleýji sorag. Günlük tertibiňiz barada aýdyp beräýseňiz? Irden turýas. Ikä wagt gaty irem turamzok. Ýagdaýa görä, toýa görä. Ondan irdenlik edinýäs. Köplenji ulymy sadiga ibermän çalyşýan. Bul eltip gelýär. Ondan irdenlik edinýäs. Kiçigimi aýlamana çykarýas. Ondan onda Obedi dünýä sad edýäs posle obed. Studiýalyk işlerimiz barmy, ýaňky klip işlerimiz barmy, toý işlerimiz barmy, hemme işler agşam ara edilýär. Onda da tomusda bolsa. Belli bir grafik ýok bizde. Hawa, plan hili diýip bolanok-da. Gije daňdan bäşe çenli, alta çenli klip düşürilýän wagtlar bar, ýa studiýada oturýan wagtlar bar. Şoň ertesi gün ýitdi. Dynç alynýar-da. Şoň ertesi gün ýatylýar. Ine şu wada otpuskada-da, ýöne. iş bar bolsa şondan soňam turup işe gidilýär. Ýaýlymymyzyň bu gezekki sany hem şundan ybarat. Ýekşenbe günüňiz biziň bilen gyzykly geçendir diýip umyt edýäs. Indiki hepdäniň dynç gününe çenli görüşýänçäk hoş sag boluň.